Nĩ mwĩhoko wakwa atĩ Ngai nĩ akũigĩte oro wega. Nĩ thengio nĩ kũnyitanĩra na niĩ Waithaka wa Mwangi ngĩkũrehera tabarĩra ya Haha nĩ ho. Hihi nĩ ũĩ? Mũthenya wa Mashujaa Day ũrĩa woĩkaine ta Kenyatta Day hau gabere, Waumanire na kĩoho gĩa The Kapenguria Six mweri mĩrongo ĩrĩ wa ikũmi wa ngiri ĩmwe magana kenda na mĩrongo ĩtano na igĩrĩ. Kumagia hau, nĩ tũkoragwo tũgĩkũngũĩra mũthenya wa Mashujaa Day nĩguo kũririkana arĩa othe marũĩrĩire wĩyathi witũ na arĩa manyitĩte itemi harĩ waki wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩguo kũmenya andũ arĩa metanagio na mũthenya wa Mashujaa Day marĩ atongoria, arata, kana andũ a nyũmba, nĩ twaranĩirie na andũ mwanya mwanya nĩguo kũmenya mawoni mao. Nĩ mũthenya wa kũririkana andũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi. Na andũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi, aingĩ ao matũraga mathĩnĩkaga. Na aingĩ ao matũraga thĩna-inĩ mũnene mũno, thĩna ũtahotaga nginya... Gũki- thirikari ndĩhotaga gũkinyĩrĩra andũ acio na andũ acio nĩo matũmire bũrũri ũyũ ũkarũgama wĩtwo bũrũri mwega wa kenya Mũthenya wa Mashujaa Day nĩ mũthenya ũrĩa andũ akũ- akũrũ mahũran- mahũranĩire mahũranĩire kĩ- kĩrĩa kuma mahũranĩire independence kuma kwĩ athũngũ. Rĩu Mashujaa Day no njugire niĩ ĩteithagia oro thirikari na nĩ andũ arĩa nginya matarũĩrĩire wĩyathi gũtirĩ ũndũ makoragwo moĩ no acio no meteithagia no korwo nĩ meke wega maririkane andũ acio marũĩrĩire horo wa kũrũmbũiyo kwa andũ acio gũtirĩ kũrũmbũiyo thirikari ĩramarũmbũiya ona ko uhuru nĩ ararutire gĩthĩna gĩake araharũrũkia gũkũ thĩ gĩthi kũrĩ mũndũ ũcio mũkũrũ warũire wĩyathi hĩndĩ ĩyo that's not enough marahe that's a peanut kau nĩ kanyamũ kanini mũno maraheo kũringana na wĩra ũrĩa warutirwo thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũmeciria maita matatũ ma ũrĩa maramahe this time ndingĩtuĩka mũthuri ũcio thutha wa mweri arĩheagwo ngiri ĩmwe ngiri ĩmwe ti mbeca harĩ mũthuri ũcio arũire wĩyathi O mashujaa ndĩ ndoraga ũrĩa andũ marũĩrĩire wĩyathi eh, amaguka maitũ na nĩkĩ tũkinyĩte hau tondũ nĩo matũmire tũkorwo na independence Tũgĩkũngũĩra mũthenya wa Mashujaa Day, rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ rũkoragwo na thimo iria citũgagĩria njamba cia rũrĩrĩ. Ũmũthĩ, ngũgũtiga na thimo ya Gĩkũyũ ĩrĩa yugaga, njamba nĩ ithaga rĩa rika. Kuma kũrĩ niĩ Waithaka wa Mwangi na timu ya tabarĩra ya Haha Nĩho, nĩ ngatho nĩ kwĩrorera tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ, no ũtũme e-mail kũrĩ haha nĩho TV at gmail dot com. Nĩyo, haha nĩho TV at gmail dot com. Nginyagia wiki ĩno ĩngĩ, ngakwendera mahinda mega na irathimo cia Ngai.